Salut àr tout, ma an traoù ganeoc'h? hirio giz 'moa giz 'moa lâret pa 'moa sellet war ar randenn gentañ dec'h an an oad elfenned eh omp o vont da da sellet ouzh ur bartienn c'hoariet gant ar maouezed hag aze e welit gant ar re wenn kampionez ar bed blitz. Valentina Gounina, eus Rusia sur-walc'h, hag hag a enepti gant ar re zu miz Echoug, setu 'vit ur rondenn ziwezhañ kampionad ar bed blitz hag a zo c'hoariet e Samarkand e Ouzbekistan, setu echuet e dec'h. Aze e welit ar Gounina a zo bet ar maout ganti a kostennioù en eil plas, cinquante pevarzek foenn war war seitek, hag evit ar baotred, evit ar baotred eo d'ar maout gant Carlson, ha gant ha gant c'hwezek poenn, ha tost-tre e oa Daniel Dubov, en trede plas e kaver Artemiev hag MVL ivez gant pevarzek hanter, setu oa bet tenn an traoù. Lañset an traoù neuze gant ar merc'hed amañ D-pevar marc'heg-c'hwec'h, C-pevar ger-c'hwec'h, marc'heg-tri D-pemp, setu ur Grunfeld, difenn Grunfeld a laosk ar c'hreiz, gallout a reer debriñ marc'heg-tri, eskob-ge-seizh hag eskob-ge-pemp, setu ar pal zo lakaat gwaz war ar marc'heg evit debriñ marteze ar pezh-gwerin diwezhatoc'h. Marc'heg E-pevar. Amañ hon eus ket tu eñ da zebriñ ar marc'heg ha ma vez debret ar marc'heg. Ma vez debret marc'heg e vez tapet amañ ha kollet ar pezh gwirinet e pevar, pezh n'eo ket posupl. Setu he deus graet eskob F-pevar kentoc'h marc'heg da bsetri bet da bsetri. Ha sepemp diouzhtu eñ gant ar pal tagañ ar c'hreiz, dont gant ar ronez da A-pemp ha lakaat ar gwazh war setri ivez. Etri ha bez' zo bet ronez ha pemp hiziv on da c'hoari ronez ha pemp setu neuze Vitagas Etri, redet ar re wenn amañ difenn ar pezh-gwerin e Setri. Gant rouanez Dedao neuze dibabet he deus eskemm ar rouanezed sede pevar ede pevaronez Dedao. Roueed ab Dedao a ambroez zo e-kreiz met n'emañ ket en arvar peogwir hein dre ma'z eus n'eus ket kalz pezhioù ken n'eus ket mui a rouanezed. Setu arabat kaout aon ha tostaat ar roue dreist-holl E fin ar partien e vo talvoudus ha Kastell Bihan hag aze e vo c'hoariet hor menoz dedennus-se gant gant Gounina H-pevar. H-pevar a c'hall emañ tout souezhus ha peger eus kolonennoù digor da beta servij neuze n'il faut deomp c'hoari H-pemp ha n'eo ket evit reiñ lamm ha evit debriñ e c'hwec'h kement-se met kentoc'h evit c'hoari H-c'hwec'h Gounid Spas Ha klask c'hoari a-enep an eskob hag ar pezh-gwerin-se a c'hallfe dont da vezañ un danvez pezh-gwerin tremenet diwezhatoc'h. Neuze, gallout a rafe stankañ an dra-se gant H5 pe stourm a vez graet H5 e c'hallan dont gant ar marc'heg ha torpennet an diaezet a skarzh ar marc'heg-mañ da get e div wech F6 an tour c'hall Kefival. Setu he deus graet kentoc'h marc'heg C-c'hwec'h, lakaat maez ar marc'heg H5. Hag emañ après derrière c'hoazh marc'heg a-penn. Setu ret eo d'an eskob mont kuit evel-just, neuze e ay da detriñ. Hag eskob e C'hwec'h, setu klask a ra tizhout ar garezenn C-pevar amañ. Gounina deus ket aon ha derc'hel a ra da vountañ H-C'hwec'h, eskob e C'hwec'h, ha gwelet a rit an eskob-mañ a zo lec'hiet fall-a-walc'h. Amañ e vefe moaien da skouer c'hoari e pevar, e pemp, hag an eskob a vefe stanket da vat betek betek fin ar c'hrogad. Me c'hoariet he deus an dra all, aze e c'hoariet he deus mare gepemp. Ha sur-walc'h e faote dezhi an distreiñ da e-pevar diwezhatoc'h, met aze e vefe bet fin deus perzh ar re-zu debriñ, ar c'hoari a-frouezh. Ha marteze fiñval ganin lakaat ar roue ha klask c'hoari e-pemp war-lerc'h, un dra bennak seurt-se. Met bo a-fet psikologel on deuet 'blij ket dezhe reiñ o eskob a garez en o du. Setu he deus graet kentoc'h eskob C-pevar, marc'heg E-pevar a-dak an eskob, eskob a zistro da Chase. Hag aze ma bez eus kolonennoù digor, setu ma teu a-benn da implijout ar c'holonennoù digor da zont e vefe spletus eviti aze implijout a ra ar garazenn C6 d'an eskob da zont taol-kaer rak en ur dremmata gant eskob e rediet ar re zu un tamm da zebriñ an detrimoù-se da eskemm, roet ab-detriñ taget ar marc'heg ret eo dezhañ distreiñ ha tourbezh ennañ aze e weler hon eus ur gwask bras a-walc'h. Gant an daou dour war b-seizh ha c-c'hwec'h hag ouzhpenn-se an eskopti n'emañ ket lec'hiet mat santout a raer e krog ar re wenn da c'hounit eus pled amañ. F-pemp zo bet taget ar marc'heg. Siwazh, se zo kentoc'h un taol-c'hoari dindan gwask hein, kar ne servij ket da galz a dra hag e laosk ar garezenn erruer hein a vo implijet gant ar re wenn. Ha giz ma lârez Steinitz, kampionad ar bed kentañ, roit din ur marc'heg war ar c'heur da renk hag e c'hounezin an holl partiennoù. Setu pezh zo 'vont da c'hoarvezout. Marc'hig-se pemp, setu, hag a ra b-seizh amañ, hag e prest neuze 'ta gara b-seizh, hag e prest da vont da e c'hwec'h. Bo pe c'hwec'h evel-just, 'vit nompaz reiñ b-seizh, ha marc'hig e c'hwec'h a geulet a rit amañ. Diaes eo d'an holl bezhioù du, hañ. Dont war-jeu tour-se aes. Difennet eo an eskob gant ar marc'heg forzh penaos, lakaat a ran an tour 'ba ur jeu tours e-unan, an tourioù war ar c'holonennoù digor 'vel-just, marc'heg ha pemp hag aze e welit ha pegen brav eo ar pezhioù gwenn e-keñver ar pezhioù du a zo stanket penn-da-benn, setu gallout a ra kreskiñ an agri an arigrap he deus war ar blegenn ha tamm-ha-tamm gant F3, Eskob he froer, G-Pevar, Re F6. Taget ar marc'heg depemp ha setu solut eo derc'hel a ra. N'eus netra na c'hall bezañ taget gant ar re zu. Gourdoz a ran gepemp amañ, neuze zo ober c'hoariet gepemp. Met bremañ ar pezh eo a c'hall mont war-raok gant e pevar. Ha diaes-tre eo kavout ur stañ amañ gant ar re zu, dont a ra da vezañ gwashoc'h-gwashañ. Miz Echoù Koprederia, Roeger-C'hwec'h, e penn eskob ar Chais setu distroet d'ar gêr ar furlukin-se a-vremañ daoust hag-eñ e c'hallfer kavout amañ An doare m'he deus graet aze Gounina evit lakaat an termen da bartienn, evit boulc'hañ an dagadenn war ar roue du hein, hag a zo bac'het un tamm. Lâret eo alies sikourit ho pezhioù hag e sikorfont ac'hanoc'h dre ma Ma ma vegner ket mat mod-se e c'hall e c'hall sikour da gavout taktikoù. Ar pezh a c'hoarvez amañ, ar rezun o deus taktik ebet hag Erwan zo vont da gavout taktikoù. Setu petra a c'hallfe ar Erwan ober amañ. Leuskel a ran pemp, pevar, tri, daou, unan. Setu ar respont. Ar pal aze a zo zo mont da zebriñ. ar pezh gwirienege pemp gant an tour evit klask reiñ lamm d'ar roue. Neuze gellet he dije ober tour F-unan ha tour F-pemp diouzhtu, ar pezh vije bet reizh. Bet dibabet he deus da gentañ giz mont vont da welet c'hoari c'hoari tour C-daou. Ha goude tour e eizh, setu aze he deud da F-unan. Taolioù buan e vez c'hoariet gant ar radio forzh penaos, ket kalz traoù d'ober hag an Tour FM aze evel emañ paket berr hein, kar forzh penaos e vo lamm d'ar roue 'benn nebeut hein. Gourdrouz a ran tour da b-g-pemp berr, ma vez tapet e h-c'hwec'h gant ar roue ez in gant an tour e h-daou ha lamm d'ar roue. Ha ma vez tapet ma zerr en-dro da f-seizh e rin tour f-daou. Setu un arvar bras 'mañ ar roue ha... Ar re zun o deus bet chañs ebet er bartienn-mañ flastret int bet. Setu ret eo dezhi bezañ awenet ha kavout un dra. Setu he deus c'hoariet Eskob he frer met siwazh goude Edap he frer. Edap he frer difennet eo Gepemp met goude touref daou aze emañ o vont da goll he frer hein. Hag er blegenn-mañ setu giz ma welit war video he deus dilezet dipitet sur 'walc'h. Ha hag emañ Gounina o kuzhat he levene en he c'hreizon peogwir kar aze evit ar wech kentañ a zibuhe he deus tapet an titl a gampionez ar bed blitz. Setu sur a-walc'h e vo klevet komz diwar he fenn muioc'h. Ma, michañs deus plijet deoc'h. Ken ar c'hentañ tro?